Ah, nĩ tũikaranagia na andũ mĩthemba mĩingĩ ona angĩ na angĩ tũkaga gũtaũkwo ũrĩa makoragwo makĩenda na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũrongorerie ũhoro wa arata na tũtaũkwo mĩthemba ya arata ĩtatũ. Na mũrata wa mbere nĩ mũrata ũrĩa ũkoragwo arĩ mũrata wa ma na nĩwe mũrata ũrĩa ũkoragwo agĩtwarana nawe mahinda mothe, rĩrĩa wĩna cio na rĩrĩa ũtarĩ akoragwo arĩ hakuhĩ nawe. Na akoragwo akwendete mũno, o na nginya no mũgayane kĩrĩa kĩnini wĩ nakĩo kana kĩrĩa kĩingĩ wĩ nakĩo. Mũrata ũyũ o na hĩndĩ ĩrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte kĩmũhuko, nĩ agũteithagĩrĩria, kana o nake rĩrĩa ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ ũmũteithagĩrĩria. Ningĩ mũrata ũyũ ndakoragwo na ihinda rĩa gũkorwo atĩ nĩ aragũcambia, o na kana agakuonaga na maũru o mothe. Na nĩwe mũrata ũrĩa atĩ, angĩigua rĩtwa rĩaku nĩ rĩrathũkio handũ, okĩraga na akarũgama nawe na akahingana na arĩa marakorwo magĩkwarĩrĩra na arĩa marakorwo rĩngĩ makĩaria ũũru igũrũ rĩaku ningĩ ona andũ nĩ mamũtaũkagwo makaua ũngĩona ng'ania agĩũka tiga kwarĩrĩria ng'ania nĩ tondũ no agũthiĩ kũmwĩra na nĩ agũkorwo ena marakara maingĩ mũno nĩ tondũ mũrata ũcio eyoaga eyoyaga atarĩ we we mwenyewe na ndakoragwo na ũhoro ũcio wa gũkorwo atĩ no ende ũkĩona ũru kana ende ũgĩkorwo atĩ nĩ ũraigua ũru na nĩ warata arĩa tuonaga atĩ macũngĩrĩrio mohoro hĩndĩ ĩrĩa we watuĩka atĩ wĩna thĩna mũnene kana rĩngĩ nĩ wathiĩ wakoma thibitarĩ nĩwe ũkoragwo arĩ wa mbere gũtindaga hau gĩtanda-inĩ agĩkũhe pole na ũkoragwo atĩ nĩ arakũhe kũmĩrĩria kũnene mũno acio nĩo metagwo arata a ma. Twĩna arata angĩ metagwo arata thegethege. Aya nĩ arata arĩa makoragwo magĩgũkuhĩrĩria nĩgetha ũkorwo ũkiuma kanyamũ, na waga kuma kĩndũ magakorwo magĩkũmena na magĩgũthinĩkania. Na hĩndĩ ĩrĩa wĩnacio makoragwo hakuhĩ nawe, na nĩgetha mũgathiĩ handũ kamũkawa-inĩ mũkanyuanĩra gacai, mũkarĩanĩra, kanyama gakaigĩrĩrwo gakahĩhio mũkarĩa hamwe, na akoragwo akĩigua aiganĩrĩte mũno nĩ tondũ nĩ arahota gũkũmuramura. Kwĩ kanyamũ ũrauma

rĩũru mũno nĩ tondũ makoragwo magĩtuĩrania nawe condition-inĩ ĩrĩ ũrĩ kana kĩhinda gĩkĩ wĩna tũbeca kana ndũrĩ nĩgetha mamenya wĩna tũbeca magakorwo moka hakuhĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ metuaga mũno ũrĩa marĩ arata a hakuhĩ na nĩ yonanagia ndariri cia gũkorwo ta arĩ na ũma wa ũrata no reke ngwĩre akoragwo arĩ mũrata thegethege na wĩra wake nĩ kwenjera na kũrĩa na kũnina nĩ tondũ nginya rĩrĩa wĩ mũrwaru wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ kana wĩna tũmathĩna akoragwo agĩkenerera ĩ agĩkenerera atĩ nĩ ũronire thĩna na nĩwe wa mbere gũcihũria ite- itũũra-inĩ tũmetaga akinyia ũhoro akinyagia ũhoro nginya ũrĩa ũtarĩ twĩna mũrata ũngĩ wa gatatũ na ũyũ nĩwe mũru makĩria etagwo mũrata wa gwĩtua na arata a gwĩtua nĩo tũrĩ na aingĩ mũno thĩinĩ wa society na nginya mahinda-inĩ maya tũraikara nĩ tondũ mũrata ũcio akoragwo arĩ waku rĩmwe na rĩmwe na nĩ akenaga mũno rĩrĩa ũtarĩ kĩndũ rĩrĩa ũramũkomba rĩrĩa ũratwarana nake ũkamuonia nĩwe ũrarĩha tũ bills mwathiĩ handũ mũkarĩanĩra nĩwe ũrarĩha nĩ ũikaraga ũkamũkomba tũbeca nĩ endaga kwĩyonania nĩwe ũgũtũirie ona nĩ athiaga akegana akauga tiga nĩ niĩ ndũirie ng'ania ona ndangĩtũraga. mũtu nĩ ningũraga gwake nĩ ngoragwo ngĩmũteithĩrĩria na tũmaũndũ tũingĩ ona nĩ ndĩmũheaga tũwĩra no mũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa arĩ harĩ we akuonagia atĩrĩrĩ thĩna waku ndangĩũruta na kũu nja ona ndangĩra mũndũ ũkoragwo ũrĩ mũndũ mũthemba ũrĩkũ no kĩrĩa ekaga nĩ kwenjera kwenjera akamenya atĩ nĩ aratigĩrĩra gũtirĩ kĩndũ kĩega ũrona na ndũngĩteithĩka na nĩo wonaga atĩ rĩrĩa makwandĩkĩte nginya wĩra

nĩgetha makorwo makĩoya ibuku rĩu morũre itũũra-inĩ mahonjithie nĩgetha matigwo na kanyamũ makoragwo makĩoneka ta marĩ arata ama no harĩa thĩinĩ mehumbĩte rũa rwa ngarĩ na rũa rũu nĩruo rũkoragwo rũkĩoneka atĩ na igũrũ rũroneka ta rũrĩ rwa mbũri no thĩna mũnene nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna nĩrĩo akenagĩrĩra na agakorwo akĩhũrĩra ngita mũhuko atĩ ona hĩndĩ ĩyo ũkomete gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ Orũraga matũũra-inĩ akiugaga atĩ, Hĩ! Ũcio no magego matigarĩte. Ahĩnjĩte agathira. Kana hĩndĩ ĩrĩa wĩna gathĩna gagũtindĩkĩrĩirie kona-inĩ, nĩwe ũkoragwo arĩ wa mbere kũũrũra itũũra-inĩ kuuga, Aai! Ndangĩteithĩka. Akĩrĩ niĩ ndĩmũtũirie. Na nginya ndahotaga kwĩyethera, ndahotaga kwĩyonania. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Mũico wa ũhoro kũrĩ mũrata ũmwe wa ma. Na mũrata ũrĩa wa ma nĩ mũrata ũrĩa ũgwĩtwo Jesu Kristo. Ndagũtiganagĩria, ndagũteanagĩria, ndagũcambagia, akũigaga harĩa hakwagĩrĩire, agũthimaga akona we wĩ wake na mwĩ ndũgũ, agatũra akũgitĩrĩte mahinda-inĩ mothe. No tondũ no nginya tũgĩe na arata gũkũ thĩ-rĩ, geragia gũthima ũtwaranaga nao, nĩa ũkoragwo ũcĩbĩte thimũ-inĩ yaku na nĩa mũkoragwo mũkĩrĩanĩra nao na makũigaga ha na nĩgetha wona wethima ũguo ndũngĩhĩtania maũndũ ona ndũngĩkorwo ũrĩ wa kũũrĩra nĩ tondũ reke ngwĩre mũtũrĩre ũyũ nĩ mũritũ mũno hĩndĩ ĩrĩa ũratwarana na andũ arĩa matagĩrĩire makĩria mũno tuona wega atĩ wĩtheme mũrata thegethege na wĩtheme mũrata wa gwĩtua thank you very much subscribe